Gwir c'hambr da selaou, da sonerezh. Pev a reblaoued Succession? Evel-just. Peger vo kaoz diwar-benn-se? Me pas diouzhtu. Euh, salut d'ar, déjà. Ah, da c'houde, pa krogomp, euh, krogomp diouzhtu gant euh,

Materan da diskouez deoc'h un tamm. N'oc'h ket bon an tresadennoù a zo setu zo ur stil euh, grafek euh, me n'on ket displijet gant se mais tu ispiciel un tamm. Ha n'oc'h ket bezo al leon hag euh, zo ordin oc'h ober fait un tamm war ar rewal pugur-mañ war ar borjenn kouer saludit Juanito penaos emañ komp. setu emañ war ar bajenn a-us, setu nomzan un tamm uheloc'h eget ar reoù all, quoi. A-benn a fin, tout ar c'hoari a vo gant al lef evel objet un tamm. ret eo finwal al lef evit kenderc'hel an istor hag an tudennoù a cheñch plas sokial en ur stumm. Oc'h kaout ur bellgargon da diskouez deoc'h, setu n'oc'h evel-just e komz diwar-benn penaos kad ur saviad gwelloc'h evit ar reoù all hag klask ingalded kwa.

A, n'oc'h ket... Ya, setu. Euh, euh, se zo ar bajenn gentañ, ha se zo an eil. Pe an traoù a dremen euh, a-us, quoi. Setu, n'oc'h euh, bah, vel just euh, un album velennet e pemp minut euh, vid ar vugale, mais ne dedenus eo, gavant. An tem, ha dreist-holl implij a lef gavant dispar. N'oc'h un album euh, man Evit a sell deus ar skinwell. Meus sellet trede bloavezh lol Kirisor. N'oc'h eo gant etretan un tamm ar sort euh, skandal a oa bet gant lizher Blanche Gardin o lâret euh, e marfe ket perzh peogwir e E pet spontus an dud euh, a gemer perzh kemeret gant an arc'hant vez roet d'ar c'hevredigezhioù hag euh, pas reiñ arc'hant da Amazon à tout-se. Euh, nor, setu, ret oa din mat komz diwar-benn-se, pugur euh, e deu demez euh, a, istor Blanche Gardin d'ar mare lec'h ma oan o zellet, tamm pedañ. Ha goude-se, ba, an trede blaouez 'mañ a zo gant, euh, gant tud euh, all evel-just. War memeus, euh, memeus euh, patron bepred an oc'h n'eus netra newe. Mais n'oc'h a Leila Bekti, Jonathan Cohen, Vigi- Virginie Fira, Pierre Ninet, Géraldine Nakache, Gad Elmaleh, Adèle Exarchopoulos, Paul Mirabel, Laura Felpin, à François Damiens. N'oc'h a Evel boaz, tud un tamm brudet evit o fenn, vel François Damiens, da skouer. Hag ivez tud all a... uh, Gad Elmaleh. Meustra zo un, un tamm ar re gozh, quoi. Hag euh, tud n'int ket anveet kemen. Euh, diskenner un tamm son, sonerezh... Uh, ar sonez. Euh, tud ha n'int ket ret anvet kemen. Euh, setu noc'h evel boaz, meus kavet euh, fentus kenañ merzout pere a zo tagus a glask lakaat ar ewel da, da c'hoarzin, ar re a c'hoarz do fent de o unan, euh, euh, ar re a glask uh, tec'hout kuit uh, penn da benn hag hag all. Meus ar santimant zo nebeut a dud n'ije impliet ar seurt tra joker oc'h eo ar bloaz-mañ er er er bloavezh-se hag n'oc'h eo ar pezh a oa fentus e ar an dud a oa skarzhet kuit a c'halle o doa en ur stumm armo evit nomp beñ-gi ma felle dezhe Kad ul levezon war, war peurrest ar c'hoari. Setu. Ba anzavron e kavanz e fentus bepret. Noc'h e Pierre Ninet meus kavet fentus kenan. Euh, tu dal meus kavet fentus kenan ie, vel just, me ne war an holat meus c'hoarzet kalz gant Pierre Ninet. Setu. Netra all da lâret diwar-benn lol Kirisor, me meus, me meus récupéré bepred. Euh... C'est-tu Pénonce Chom ep komz deus darvoudoù brasañ Ar skinwell Unan deus darvoudoù brasañ ar skinwell. Euh, darvoud brasañ ar skinwell evit ar sun-mañ, lakaomp. Pugur e achu gant unan deus gwellañ stirajoù ar blaouezhioù diwan evit on-me. Hag euh, a zo anat e- e-touez ma stirajoù karetañ. Euh, setu. Juanito, euh, spoilers ral an ober pe eget? Klabon da gomz hep spoilers, on m'a fait dit. Euh, noc'he, da gentan tout e c'hallan euh, displegan un tamm pa roe succession dre vras adalek ar pengentañ pu ren ar stumm e c'haller ober bilañs ar stirat a-bezh, ur re achu bremañ. N'oc'h ket... Euh, Succession zo ur, ur stirad euh, bet skignet gant war HBO. N'oc'h ket gant blaouezoù berr a-walc'h, dek rann bepred, ur rann o un eur, tamm pedañ. Ha um, n'oc'h ket kregiñ a ra Succession e gant pewar, da vare pewar ugela an den a weler amañ hag a zo Logan Roy e penn ur pezh-mell embregerezh media, ur chadennoù tele, traoù penaos o kelaouiñ hag dudi, peogwir bez' zo ivez ur studio sinema, film filmo, produiñ filmo, beajoù bigi, traoù bras oc'h beajoù bras war bigi. ur parc dudi, enfin setu ur pezmel, impalaeriezh dudi hag kelaouiñ quoi, la con, fin media dre vras. Noc'h ez tu, an den-mañ zo e penn an dra-se, hag pewar bugel neus Connor, Kendall, Roman Ashiv, Evitomp-me a zo urs a vugale. Me zo tud uh, etre ne james laret sklaer piv eo ar, ar peware bugel etre Roman ha Shiv, me les anvede Shiv Pinky, pezh a displegfe, e ar peware bugel. Me, but, setu nor eme zo e touez an dud a soñje Shiv ha ni eo ankañ. Anyway, n'eo ket an dra pouezus-tour bebet. Euh... Pewar, n'oc'h an dud-se zo tud gour, hein, pugore pewar gena. Euh... N'oc'h nozouez kendal n'eus bugole euh, a gazo euh, euh, tro dek... E pengentañ ar blau, ar blaouez kentañ doimp war dro dekla, quoi. Euh, setu. Da vare e bewar ugela e... e neus un taol-kalon. Noc'hañ e krog tout an dud da soñjal ba korf pa ra vo gwet. Ma war oa. Ha penaos e c'haller prientiñ euh, hêrezh euh, ne, un hêrezh gant kement a bouez quoi, kement a bouez politik pur hêrezh- euh, noc'hañ ya, dre ma teuer e din lâret, mais noc'hañ euh, chadenn tele euh, Logan Roy a zo Kentoc'h ur chadenn eus an tu-dehoù e Stadoù-Unanet hañ hag e dreist-holl en deus ul levezon e gwirionez war euh, politikerezh ar Stadoù-Unanet quoi. De- euh, e c'hall kaout ul levezon war ar prezidant hag all hag all. Hag euh, war ali an dud kemer politikerezh ha tout. N'oc'h eo n'eo ket euh, ul- euh, ur gwir euh, erez euh, a-bouez quoi evit euh, euh, er Stadoù-Unanet hag un tammig er bed zoken. Setu neuze tout ar stiriad a vo ba piv a labouro gantañ, penaos fin ba tout se setu da prientiñ e anerezh hag plas pep hini e-keñver al labour peurchiv a zo kentoc'h er penn gentañ da nebeutañ na labour ket tamm ebet er metoù-se, he-z e labour e politikerezh ha kentoc'h deus an tu kleiz. e, ti an demokrateled, quoi. Euh, er pegnentañ e, e c'haller soñjal ne fell ket achiv labourat en endro-mañ. Kendal eñ a zo bet euh, neus gouet euh, studio, euh, neus labourat en embregerezh, au fin eñ a soñj dezhañ vo, vo eñ euh, dret o vezañ e penn an traoù euh, goude e dod. Euh, Roman zo un tamm iskis ar brientañ, mais ma setu. N'oc'h ket... Ma... ar pevar eblaouez a zo ispisial a-walc'h. Hep... Euh... Non, un tro an da glask pa zo ober spoilers. Euh... Ar pevar eblaouez a dremen e... Kanji euh, ur rann un dewezh, quoi. Tost-tost kenañ e-keñver amzer e sañset da dremen euh, la komb Ar blaouez a-bezh a zo e-kerzh pemzete kwa larc'hfen. Mat-se n'eo ket un dewezh evit pep rann met kajiñ. N'oc'h vel e oa skignet ur wech àr-du ne start meiziañ-se met da'm soñj e vo ret ni krazallet deus ar stirad gant ur rann bemdez. Me bezo traoù ez psikologel uh, cheñch kement e dunded egile n'ouzon ket penaos e posubl chom uh, chom bev hag uh, uh, yac'h a spered. Uh, N'oc'h ez zo dedennus-tre barzh ar bloavezh-mañ. Bezo ranno kalz hiroc'h vit rew all. ar Rann Ziwan abod un eur hanter, an ur gwir film en ur stumm. ar naouvedini zo un eur dek pe un tammig ouzhpenn, un eur ha kart. setu n'oc'h HBO, qualité, uhel uhel, goude-se. Ur stirad, n'oc'h ket? Un istor shakespearian davat, tragedienn familh hag hag hag oc'h rede bezañ dedennet gant se. Ur, ur stirad hag a zo fentus-tre, e zo kalz prantajo euh, euh, gant fent, gant frazennoù euh, flemmus hag hag hag pugur e veze an tudennoù e intechet da, da vezañ torgus, da, da flemmus an eil gant ar re all hag all hag all. Hag tris-kenañ, ar c'hed, ne skoaji rann ebet lec'h an uh, vijen ket bet o wellañ, dreist-holl ar bloaz-mañ. Um, setu trev uh, dramatek e keñver familh, quoi, de, de spontu-se, ket darempredoù vese etre an dud. Setu. E goude-se, historio tud pinvin-mor ien oc'h e... gant nebeud euh, euh, rolle, chom ra an trev bepred e metou, pe an embregerezh, pe ar familh, quoi, n'oc'h e ven ket gwelet alies en diavez gant tud euh, veldomp. Euh, hag an nebeud a ve gwelet euh, n'eo ket brao-tre, pur. setu un dismegañs bras evit an dud boutin gant an dud-se peurint piknik mor hag e ouiont o deus kalz galloud hag en hon santont pouezusoc'h evit an dud all. N'oc'h n'int ket tud plijus quoi, ret eo dec'h soñjal se. E-barzh ar stirad, n'eus ket j'ai den ebet hag a zo tud euh, vat quoi. Mais daoust da bep tra, ver techet da, da gad euh, pas struer, mais n'ouzon ket un doare teneridigezh eus quoi, vit, euh, vit tud euh, spontus. Noc'h an actourien a zo, a zo dispar, euh, d'am soñj ez eo ar, unan deus perzhioù-brasañ Succession, e pegen barreg eo an aktourien. Euh, goude-se e skrivet ivez mat-tre, euh, lusk a fin zantet vez labour bras war ar farsadennoù, war an doare da, da skrivañ a, an trev, hag ivez da luskañ ar stirat. ur stirad spontus a-walc'h eo diwar-benn ar bed vel m'emañ quoi. Penaos e c'hell mediaoù kaout levezon politikel bras, pegen... Ma benn ar fin, pegen lous eo ha... An fin da vareoù zo e ouiogn o deus ul levezon war ar bed, war buhez an tud, tout fin ur bern tud, hag evite n'eo netra peogwir n'eus james efed ebet warne e gwirionez. Traoù spontus, traoù fin metoù a lor kalz Kalz dismegañs zo el labour ha tout, enfin bah ec'h, bez' eur bern traoù spontus e-barzh. N'oc'h ur stirad kentoc'h teñval benn ar fin diwar-benn ar bed 'vel m'emañ bremañ. Ar sonerezh gant Nicolas Brittle a zo dispar, war o selaou bremañ. Seus par rapport a c'hallañ lârat muioc'h a-benn ar fin. sellit, sellit deus ar stirad-mañ. Ur stirad ankouaet 'm eus. Lakaat... e dark mode. ur stirad a galite uhel. Ha chom out am soñj kalz em spered An tudennoù zo vont da chom uh, stumm e zo da'm soñj o vin merket da viken gant Kendall quoi, ma so gwelet kement gant tout pezh neus bewet ken uh, prenet meus un t-shirt gant skrivet Kendall Logan Roy daoust hag-eñ e islinennet pe barennet den na ouio james isli barennet

a zo eviton me e-touez e-touez gwellañ stêr-jour ar blaouezhioù diwezhañ a-bell. Setu. Laromp-se! N'ouzon ket hag-eñ out bet betek penn, Juanito? Hag euh, pa roe da Holly diwar-benn euh, ar stirad, mais... Mais, mais n'on ket bet dipitet tamm ebet gant ar fin. En ur stumm da'm soñj n'alle ket achuiñ en un doare Bon, Radjonjal étant mozo, zo ken brao spontus eo peoc'h zo tammoù bra a-wechoù zo zo lodennoù zo brav quoi a dek segondenn war-lerc'h e tout an dud a a itrik hag a gont gaou hag a treitourien tout o klask just gonit pegen trist setu evit ar skinwell n'oc'h-e E kemer c'hoari o video Em eus achuet Life is Strange True Colors on oa kroget asambles euh, war ar chadenn-mañ goude-se vel eo ur c'hoari euh, ba gant divizo kalz euh, kalz divizo hag euh, divizo komzet ha divizo da gemer hi hi hi Et n'eo ket ret ur, ur c'hoari a zo aezet d'ober e stream gamañ. Euh, N'oc'h em eus kendalc'het ma-un da c'houde. Hag anz avant on bet plijet euh, tre gant Life is Strange True Colors. Euh, Evit on me n'oc'h e- euh, De- Deck Nine e ni neus diorroet euh, ar, ar, ar c'hoari-mañ n'oc'h n'eo ket dontnod ken hag oan ket reret sot gant before the storm a oa bet diorroet gante dija hoc'h anzavomp eun tammig aon goude-se oa ket tudenno anveen hag ma un darempred kreñv gante vel barzh life is stranger n'eo ken tamm n'oc'h perak ket prest oan da zizoloiñ ha kudennoù newe ha tout. Hag miret o deus un tamm memestra oc'h ekipañ Life is Strange. Hag euh, gant me gant traoù newe evlamm euh, galloudoù newe ha tout-se. Nac'h eo ar wech-mañ. E c'hoarier Pers Alex Chen a zo ur plac'h yaouank a, um, a zo gouest da, da zant tout euh, fromo an dud all, mais quand j'ai ré pugur a-wechou e e, e gronnet gant-se quoi, e de betek euh, ba, euh, ma c'he kounnaret an den a vaz dezhi e hi a zo kounnaret dieat, tout-se. Euh, N'oc'h ez er galloud quoi, pur barz, euh, barz pep euh, life is strange ez eus un doare galloud bennak. Euh, N'oc'h arriout ra En ur gêriadenn anvet Havenspings, Springs lec'h mañ e, e, Colorado, er Menezio, lec'h mañ he breur bras o chom. Deus ket darempred ken gant he breur aboe pell, n'oc'h ket komprenet vo tamm-ha-tamm perak. Euh, n'oc'h en anveont ket mat-tre, netra. Me, euh, setu dont ra daveoù en re, dikemeret eo mat, merzout ra zo ur vuhez plijus gant, gant he breur. Tandut zo gentil, hag hag hag. Met... Tandut zo gentil hmm, Penaos c'est possible euh, Ar euh, un embregerez euh, penaos mengleuio a zo e, e Er gêr-den hag a implie ur bern tud evel-just. Um... vous allez d'un dra bennak diwar-benn euh, peurmeus bet da santimant ou... Euh, diwar-benn ar zon elastik, erizit. Euh, life is strange. Euh, c'est une, une embregerez a zo un dom impliger brasan ar geriodenn. Ha... Hag mateze vo n'eo ket sklaer sklaer an trev gant an embregerezh evel-just. N'oc'h pemp rann a zo da Life is Strange True Colors, euh, war from euh, Life is Strange Al, zo ur bern trev da, da zellet, war ar skramm euh, penaos bezo ezoug euh, E sougaleg, un doare WhatsApp, Facebook, ar gêriadenn lec'h all an dud lakaat rev. Setu nor evel-boaz o kelstrev da lenn, da sellet en tu-hont d'ar pezh a c'hoarve, bez' o trofeo bihan da glask hag a zo eñvorennoù eñvorennoù tudennoù all diborbo d'ober evel-just evel boaz daoust hag-eñ n'eus an diborbo en efed bras e gwirionez pa sellin deus bet on kalzik war reddit lenn ba pezh oa c'hoarvezet gant an dud all ha tout se hag am eus adantimant a-wechoù en ur gwir efed bon kentoc'h en darempred gant an dud all ha tout se Mais hum, ben la fille oa, oa très zo, pa vije une kegwet, a, a c'halle gant un effet bras a war, war, euh, war a pezh ar c'hoarve war-lec'h. Noc'h eo fentus. Fentus a dedenus. Goude-se, tu te zo a laro euh, ar scenario n'eo ket euh, na ket gwall bell, e zo un ordin un tamm euh, ar sort bloaz euh, teen movie euh, Euh... Vit lakaat da ouelañ, quoi, un tamm. Chilaouit. On ra en-dro ar mont n'oc'h pas n'oc'h pas ouez rand ober van, quoi. C'est plijout ra dign an ergelc'h, ar sonerezh, ar fait vicher euh, tran fin tranquille. Euh... Hag all hag all Hag ouzhpenn, on, ken droch ken deur a-benn da vezañ souezhet gant trev ar c'hoarve hag a c'halle bezañ divinat en a-raok. Setu kalzik da vezo a zo da... da Life is Strange kentañ. kaji re en ur summ evit ar paeañ a ran, met bon. Ha bez' zo ouzhpenn-se un DLC n'oc'h anvet Wavelength hag a zo tro-dro da tudenn Steph. Labour er stal er stal kelaouennoù, er stal pladennoù. Bon, n'eo ket... Euh, n'oc'h ket keraou oc'h eh? euh, trizek euro da moñj euh, N'eo ket hir-hir, mais bon. Euh, ben a fin e, e bep koulz amzer e per o labourat er stal hag ez eus traoù d'ober er stal. Euh, ha tout ça gant doare arload euh, evit klask da kat darempred gant unan bennak ha tout-se. N'o c'het re wigo ouzhpenn, me a digas euh, euh, bah, ur sell all war euh, breur Alex, peger ben a fin euh, e ouie, ouiem kere penaos rale eñ euh, be oa an trev a-raok na rife Alex. ha, diwar-benn Steph, hag euh, il liamm mateze gant Arcadia B. Euh, c'est une horreur, mais bah, kavet meus un tamm ker an DLC, mais meus ket kavet displijus. Un tamm randonus pugur un tamm meus tra an trav d'ober er stal. Mais fentus-tre, il en aurait, ya euh, Da c'houde, ur c'hoariad 'm eus e galleg peogwir eo ar c'hoari kentañ a seurt-se a zo euh, penn-da-benn eilmouechet e galleg hag a labour eilmouechañ 'm eus kavet mat-tre. Hag evel boaz e, e, e skrivet mat-kenañ quoi, bez' ur bern farsadennoù, euh, ur bern traoù da gilev ha tout se n'aurañ Euh... Euh, e gwirionez, oc'h eo, em eus kavet Tech9 oa deuet a-benn d'ober euh, Life is Strange a live gant an daou all. Ma ne hag a-fed teknik gwelloc'h c'hoazh. Oc'h... Euh, euh, Spimeus refont unan all. Anzavron. Ma me vo prest da c'hoari de Life is Strange all gant, euh, gant Deck9 diguden. Setu Krogon gant euh, Levio banotreset bremañ Len elmeus beti boub Noc'h eo euh, Koz a-walc'h eo Jañs meus pa oa de demez oa ne va gwet kalz euh, Kalz berz ha brud euh, Betty Boop a zo ur lef-banotreset mut pe dost. Diwar-benn krinbev ar vronn. n'hoc'h eus selomp. an tresadennoù a zo a zo brav-tre ganeomp. Ha oula, tu sais, rabat din diskouez seurt traoù war Twitch. Penaos Bah, N'oc'h a vo istor ar plac'h hag a vo di, dibennafin dilezet ra da goll he labour, ra da goll euh, euh, fin he mignons vont da vont kuit da, di, da zilezel anezhi. Ha, A-benn ar fin e kavo ur repu hag ur vuhez euh, ur vuhez en-dro tro-dro da, d'an dañs euh, burlesque ha tout-se. Oc'h, euh, perak ket? N'eo ket fall, hein? Mais n'ouzon ket perak, parce ma f- euh, kement a verz na gouet gouet er pengen n'eus bet ur bern prijo, Hag hag-all, gortoz rin un dra bennak all en ar stumm. 'Meus ket kavet fall tamm ebet hañ, met chomet on un tamm... Ba ya, ok, cool. Setu. Goude-se, 'meus lennet après le 13 novembre. hag a zo testeni Sophie Para, hag a oa er Bataclan d'an drizeg a viz du. Euh, daou vil pemzek. E-pad ar gwall-dolio. Parce qu'on intéresse. Euh... Ur levmann-aotreset hag a zo fromus-tre evel-just peogwir e... Bah, setu, n'eo ket ur sapre, ur sapre testenn kreñv, eh, evel-just. An... Lakaomp a zo un dra bennak ha n'eus ket plijet nikement an tresadennoù, mais Benn a fin, oa ket genius-re pugur euh, 'vese oa pouezusoc'h an istor fin, n'ouzon ket penaos. Oa, oa ket... euh, ma evezh oa ket kalz oa an tresadennoù ha muioc'h oa an istor kwa, n'oc'h ket un dibob eo d'o gallout dra bezañ domaj peogwir ma... d'am soñj n'ije plijet ni c'hoazh muioc'h ma m'ije kavet brav an tresadennoù met n'eo ket vileuzus kenebeut met n'eo ket ur stil hag a blij din kalz. Setu un tamm... N'eo ket, n'eo ket vil da encaisser. Mais n'eo ket un doare tresadennoù a blij dir muiañ. N'oc'h setu... Ben a fin, Sophie Para a, a zispleg ba... pegen start eo bevañ hag chom bev goude bezañ bezañ bewet un dra bennak ken start. N'oc'h ket perak... benn a fin omp zante kablus koar pegen tamm perak e c'hi bev padal deus gwelet tud o verwal tro-dro dezhi. fin n'eus displeget den ebet da se. Met setu goude rank bevañ gant ar santad-se. euh, an dud tro-dro dezhi ha na oant ket ganti en abordenn komprenont kemmañ de euh, an doare trauma a deus ha tout se euh, bon klask a ran gikournain ket drouk na netra euh. mais de james na, na el font kompren quoi par a oa bezañ bezañ re euh, bezañ bet bewet se hag nor ket dreist-holl an alodenn startañ Vitonnet a zo bet tout an istorio euh, tro-dro da d'ar yec'hed quoi hag da benaos e oa sañset an dud-se da vezañ sikouret euh, da skouer tout al lodenn gant ar vezeien bred zo euzhus euh, sañset e voent gwelet 'vel va fin oa, oa, oa ret deb e anc'heuliad quoi, hag n'eus den bet a c'hell zikour euh, vit vin tout an dud a oa euzhus. Ah, lodenn-se zo euzhus. Euh, un mes zo bet e gwirionez spontet ha dam soñj an holl e memeus savia da Sophie Para a zo bet digemeret ken fall hag euh, dilezet e gwirionez gant, gant ar sistem. Euh... Sais-tu... Euh, euh, bouez, bouez Gorvan euh, viché deus a alefman notre esedman quoi, même, même ce zobet skoet gant euh, a pes euh, deus kontet e bars.

Bon, euh, banotreset bet embannet euh, par ar gelaouenn Fluide Glacial. Noc'he, bon, euh, trevzo zo fentu, ça tout se. N'e ket drere d'an doare fent a blij din, mais bon. Hag n'hoc'h eus un doare istor evit liammañ anzavamp eus ket kavet e c'hemmat en-dro an istor-se hag n'on gaven ket fentus-kenañ ar prantajoù a oa sañset da vezañ en hoc'h eil labour ar arzourez.

Just vite disquen temps. Euh, norreze zo an trev a oa war bar suit gatial em lange. Hag a zo 107 norred a ve an lorbour, ur plac'h yaouank, setu labour Dara hag a zo neuze ur ur plac'h deuet d'an davarn lec'h m'an den o labourat hag ba benn ar fin niver c'hoant epiket un tamm e galon ganti neuze niver c'hoant anveout nahi gwelloc'h ha tout e neuze lenn tout pezh 'ra. Hon traoù a rezo kalz diwar-benn bugale, Pascal pegen spontus eo ar vugale gall ha gall. Bon, ur fent du. n'eo ket dre displijus seurt traoù a c'hall plijout din. Ha n'oc'h etre an tamm-mañ deus ar gelaouenn. e oa treuen davarn gant, gant ar paotr o klask o zoudiañ diwar-benn ar plac'h. Ya, ya. Se n'en ket da laoskel ket a bet. Euh, bon. N'eo ket, n'eo ket un doare fent a blij din kalz. Hag quoi voudront un tombe euh, artificiel à liam etre un historien. Setu Goude-se 'm eus lennet Diana d'un monde à l'autre, a zo ur euh, levrbanv treset evit ar vugale. Lakaet eo evit ar grennarded, me ya setu. Euh, gwir adion a oar gant, euh, gant ali a- an den o skrivet se. Euh, stag eñ c'haller gwelet skeud eno. Roiet vez istor ur plac'hig n'oc'h ket tremen 'ra e Itali an istor. Ur plac'hig a ra da welet he zud-kozh ha noc'he evit sikour d'ober kampoù so vez kaset da gerc'het ur bern traoù ha tout-se hag dreist-holl en ur dastum CV pe meus klañs pas e kouezh en dour. Hag, ha da nomp radkorvout en ur bed all, lec'h-mañ ar roz o chom, hag e tizolo efed fall mab-den war bed ar roz. Ha setu perak o deus aon rak mab-den, hag all hag all. Bon, setu un dra, euh, un dra evit ar vugale eo. Euh, gwelet eo bet dija un tamm. Met en fin, on... Meus keñv vije ket bet gwelet muioc'h euh, tad-kozh Diana peogwir komprenet e c'halle ivez tad-kozh Diana mont da, da RBC ivez. ben a fin miche kaje bet c'hoant gouzout hiroc'h diwar-benn penaos 'vo an trev o gwechall par e eñ d'ar bed-se ha tout-se. N'eus ket tamm ebet se da'm soñj 'vo ket un eil levrenn da da an afer. setu brav met mat pell zo. Mañ-da evit ar vugale kwa. Taidsong a zo euh, ul lef noc'haet a zo embannet e ti Bliss Edition noc'haet tout a an, an embanner a embannie euh, traoù Kay O'Neill euh, euh, on doa gwelet ar miz tremen gant an Axolot noc'haet noc'haet penn da benn traoù a bliji e keverneuz ha tout Hag ar wech-mañ oc'h evet heuliet ur, euh, ur sorserez yaouank a zo sañset da vont da, da skol ar sorserien hag evit euh, pleustriñ un tamm a-raok mont d'ar skol vez kaset he moereb euh, gozh da bleustriñ, da diskign euh, trev ha tout-se. N'oc'h emañ o chom war vor d'ar mor. Euh, Rei ur vojenn diwar-benn erevent an dour hag sorserezed ar c'hlañv, daoust hag eñ bet gwelet tammoù all, ya setu. Oc'h koantik-tre, alioùioù, an tresadennoù, awenet penn-da-benn gant filmoù Miyazaki met n'oc'h n'eo ket koachet zoken kwa. N'oc'h fentus tont da vezout aze. Iet em soñj gant mojennoù hengounel sinod, tro-dro d'an Ereven, da'm soñj. setu n'oc'h Sophie ha... N'eo ket, euh, n'eo ket un dudenn fentus-tre. euh, euh, ne giliavo ket giliavo james pezh vez alio an dud all. Ober ar bern zo tonio hep kompren euh, an droug a c'hall ober tro-dro dezhi hag all hag all. Met Brav eo an istor peogwir e, kompreno tamm-ha-tamm emañ o, o c'himpliout an dud all quoi. Met fin e emgar e emzalc'h ha n'eo ket jentil gant an dud all. N'oc'h bet zo ar gwir emdroadur en tu denon oc'h ez ez ho mad hag ivez zo tud all tro-dro dezhi o deus gallet ober droug dezhi hag all hag all. En hoc'h an holl a ra war-raok a diskstrev war an istor. Uh, zoken tu droaz hein, pas, euh, pas hepken bugale. Um, Bez zo tout de loden tro-dro da, d'an erevent euh, ha, ha da, d'an doujañs ar mor hag an, ar boudoal er mor ben a fin ar sorserezet a zo klask un diskoulm d'un dra bennak. Sophie a soñj d'an a benn da ziskoulm an traoù evel just na teu ket da benn. N'oc'h evez gwelet e rank ar sorserezed goulenn o ali digant boudoù all ar mor a-raok gallout ober un dra bennak peogwir e c'hall ar pezh a reont kaout un efed war ar boudoù all o endro o endro ha tout. Hag bez' un doare den a zo e-karg deus ar seurt melestradurezh etre ar ar pobloù ha tout se. e vo tout da lodenn-se meus kavet fentus-tre. Euh... Setu, euh, euh, l'effement notre recette euh, euh, meus kavet brav, keñver tresad eno. Euh, meus ket kavet re bonner an daveo da Miyazaki ha tout. Hag euh, dedennus tre ha re d'an istor. Uh... Gueule, oc'h Ur wech ouzhpenn, euh, un istor plijus gant euh, embannet gant Bliss. Hag evit achuiñ gant al levioù-banotresed 'm eus lennet Fed sixties hag a vo oc'h eur a seblant ur rummad banotresed. Ar c'hreiz kavet Tom Hamm e da'm soñj ne c'hall e c'haller lenn-ne en dizurzh p'eo da'm soñj 'vo tudennoù disheñvel bewech. Am eus komprenet mat c'hoant da sellet. non, Aelis. Ah, tu sais, e vez c'hoariet. Mais n'eo ket da nebeutan, zo da'm soñj un doare bet diaoze.

Akran da distreiñ, n'oc'h ket. Ha n'oc'h ket bet wech eo un den disemmel er scenario ha tout. Euh... N'oc'h ket oc'h emañ euh... ar eilith ar gelaouennerez Menon? Eus kejañs penaos eo anvet? Eilith zo ar Voudig. Eus kejañs ken, digare. Met heuliadvet oc'h ur skosodez yaouank ha deuet da labourat evel kelaouinerez e Londrez. Oc'h ez un tamm zo ezed gant, gant doareoù bevañ an dud e Londrez ha tout se, peogwir zo kalz boudiged e Londrez. Ket tres vel lec'h oa e Bro-Skos. Hag Hi, euh, deus un tamm kas rak ar boudiged quoi, deus disfi, euh, deus da zantimant e imam zo marwet blam dezhe, bon, disfi bras. Euh, setu un ergelc'h am eus kavet pil just tre entre an doare d'adresañ hag an ergelc'h oa fentus. Euh, zo un tu un tamm comics gavon d'an tresadennoù a gavon plijus a-walc'h. Euh... Si, bah, be vo gwelet ur pern tud e noazh, am ber. Euh... C'est une Ryan. Leur style comics a gavan plijus avoir. C'est me ça déjà. Euh, Nor a une classe Ha da gompren tamm-ha-tamm, marteze e oa sekrejo en he familh? setu bonne klasel a oar en ur stumm. Spi meus ils font muioc'h a drev goude quoi, pegwir chom un tamm diwar c'horre gavañ. Mais euh, du Dius Gant chomra daou domp da euh, succession nor achuomp ha goude e tibobin eus hon erezal evit Euh... Fin ar stream. Mais ne de rit kebil, n'eo ket ar fin c'hoaz. Euh, manga, vraiment. Lenenmeus, euh, brigade d'outre-tombe a levren gentañ, hag a zo n'oc'h un istor euh, Penaos Ah ya, ma ket gwelet oa achu. Etri, ok. Istor ur, ur strollad euh, skolajidi hag euh, a ra un klasko tro-dro da, da, da smanto euh, trev euh, trev ese. Roiñ da um, de pay war food ign hag roiñ da digemer ur plac'h barzh skipailh pe ur i deus euh, Ra bezo eur paotr eus galloudou kwa a c'hall gwelet an tasmantou ha tout, ar c'hilien oc'h asambles e teufont a-benn da ba ober war-dro an trev ar c'hoarve. D'am soñj e miche kavet se plijus euh, pa oan bihan. Meus ket kavet fall on, me. Me chom ra un, dra, un tamm vid ar vugale gavañ. Ha... N'ouzon ket e para lârat... euh,

Euh... Bah diwar-benn euh, penaos euh, bezañ goude bezañ gwadenn torfed quoi. Euh... Oc'h en trede levrenn e teu da vezañ euh, kaoji euh, Black Mirror an drog avant. Gant un den a oar euh, piv en eus gwelet an torfed Hag a c'houlenn un añvin a zo un tamm oc'h ober ur seurt c'hoari spontus o lâret mareskez-se, ec'h an da diskuliañ d'an holl, hag all hag all. War-lerc'h eo gañvañ eo dedennus ar preder diwar-benn peseurt defed c'hall kaout un torfed war war familh an den eus gwenn an torfed. Benn ar fin pa 'mañ an den en toull-bac'h, ba ar familh enni ar resef tout an traoù negativel digant ar gevredigezh quoi, gant tud all. Prest ez out dedennus a-walc'h komañ. Hag ba ivez penaos pas gallout kompren Pa, pa c'hemar oad unan bennak, euh, bah, pas gallout kompren perak ne va gwet traoù fall pe... Tu, n'oc'h eh, kalz traoù euh, vese a zo e-barzh. Euh... Bon, f- meus antimant e meum estrog an, i- an istor euh, c'hoari. euh, Oc'h eo mo- goude ur pennad vo ret kloz an afer, quoi, pugur... euh, meus meus antimant ra da... da vezañ ordin un tamm memes tra met ur preder dedennus a zo met ur manga start tre hañ trigger warning block gwall muntr traoù ur bern traoù degeu n'oc'h e gwirionez evit an dud vras Gerioc'h eo ho frammet gant ar sonerezh. Chom 'ra n'oc'h eo bremañ ar film ober hag ar filmoù hag e vo achu evit miz Mae. Ah, perak int bet gwelet netra ken? Euh, peseurt sonerezh ran da zibop? Peseurt sonerezh ran da zibop? E Roazhon e az ur film ar c'honaket met... N'eus ket. N'oc'h Ean ket peseurt sonerezh rand da lakaat. Da con, sonerezh, unan. Voir Bern... euh, Ah bah Disaster Piece. Oui, la combe sonerezh, une an deus ar filmoù a vo lakaet ar gaoz warne. N'on da la rat pign c'hoazh, mais vous comprenez vo bien ar am change. De disken at ton ar zon pur. Ok, n'e ket me meus ergelc'h quoi hag succession. Noc'he. Um, e kemer filmo ber meus gwelet uh, noc'he hot dog hag a oa uh, a-raok uh, the Unlikely Pilgrimage of Harold Fry um, un histor, noc'h ur film ur uh, film ber bewad diwar-benn ur ur c'hi daoust hag-eñ vez gwelet fizione ce film n'omp ket azet mais diwar-benn ur c'hi n'oc'h ket daoust hag-eñ e stop motion non animation 3D mais gant un neuz un tamm vel traoù Hardman gant Nac'h eo istor ar c'hi oc'h eo hag piket e galon gant ur giez a zo vevañ barzh un ti super cheuc'h ha n'oc'h ket da glask mont en ti met be vo ar robot a dous ar yaout a implij anezhañ da vont ha tout se. fentus. Setu tout. Ha goude-se, 'm eus gwelet neuze ar film-berr Colza, hag a oa, mais brav e stourm. C'hoant 'm eus gwelet ur film hir deus Colza. Neuze bewad giz kozh. En ur bed met dreist gant neuze Mekaniko labour-douar a zo binvi o sonerezh war memes tro. dispar... N'on ket da lâret re peogwir e chom ur film berr met 'meus kavet... 'meus kavet dreist e gwirionez. brav e pep kemer hag 'meus c'hoant gouzout hiroc'h kwa diwar-benn ar bed. An tudennoù, euh, pep tra. Koll za. Mat kenañ. Hag a-fet filmoù. Mais non, Ouellet ouian ket penaos 'vez lâret. N'ouzon ket komz iwerzhoneg. Euh, N'oc'h eo etre Vradell e anvet The Quiet Girl, met ur film hag a zo euh, kaji penn, penn-da-benn e, e gouezeleg Iwerzhon. N'oc'h eo dija Na vez ken evit an dra-mañ on laouen 'vijet eus ar film-mañ. Diazezet eo war ur romant gant Claire Keegan met 'm eus ket lennet, anvet Les Trois Lumières e galleg. N'oc'h ket a dremen er blaouezhioù e pegentañ ar blaouezhioù pe war-ugent e Bro-Iwerzhon hag e vez heuliet ur plac'hig. A vev e-barzh ur familh bon n'eus ket kalz n'eus ket kalz arc'hant. He mamm zo dougerez, ur bern bugale zo er familh. setu kaset eo e Di ur c'houplad, oc'h eo ur penn gentañ soñjet dit mat e oa ur genderwezh pe n'ouzon ket petra. marteze n'eo ket ken tost-se an darempred etreze. Met bon, mont a ra da vezañ e ti ur c'houplad war ar maez, oc'h sikour anezhi d'ober war-dro an atant. hag hag hag hag ar plac'hig na goje ket kalz, quoi, setu perak eh eo anvet he serfi. setu tamm-ha-tamm e vo komprenet e seus c'hoarvezet un dra spontusoc'h gant ar c'houplad. Hag hi tamm-ha-tamm hi a zo vont da verzout ba e c'hall dont a-benn da get ur plas en ur familh, doujañs, vin teneridigezh hag hag hag quoi. Oc'h ur film evel-just, n'eus ket kalz a gaoz e-barzh, n'eus ket kalz a drouz, ur film zioul. Ha brav quoi, met setu laouen on 'vit deus ar film-mañ, e gwirionez. Ar sonerezh a glot mat-tre gant tout peseurt lard. Goude-se, 'm eus gwelet The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry noc'h eo hag a zo deuet e-maez dec'h. Da'm soñj eo ma film karetañ ar miz-mañ. ma ma c'hallit mont da welet ar film-mañ e gwirionez ur film a ro spi en denelezh a ro c'hoant setu a ro c'hoant krediñ e mod mab-den. Nac'h eo, diazezet eo war ur romant ivez met n'am eus ket lennet. e galleg e anvet La lettre qui changea la vie d'Harold Fry arriva le mardi, pennañ an evezh-se. Ha nac'h eo heuliet vez Harold Fry? Vev en e su Bro-Saoz, gant heroek, tu netra ispisial. Hag un dez bennak e resev ul lizher digant ur plac'h hag a oa e genseurtez, gwechall. Ha bon, komprenet vez buan emañ-hi war he zalaroù. Hag e... Setu hor c'hadaverwell.

gerzhet e-pad ouzhpenn pemp kant miles evit mont da welet anezhi hag e pellgomz dezhi pe skriv dezhi, m'eus kriañs, evit lâret ba keit vint o kerzhet chom bev mar plij. Ha setu un oc'h evel-just e komz ar film diwar-benn ar fae peogwir e, South un dra krenn-tre en oc'h Harold Fry a lâr n'eus netra da welet gant relijion hag on a-du gantañ. Evit on eo un dra kreñvoc'h hag a zo euh, ba krediñ e, e c'hell unan bennak... Enfin, setu un... euh, ar fait e, e rafe Harold e kerzhfe euh, e rafe ar pirc'hirinaj pugur. E, e gwir eo e, e Saosneg e anvonje pilgrimage hag D'am soñj e se memes tra zoken ma n'eo ket relijiel. e birc'hirinach, evit mont da welet e e genseurtez, a zo fae en un dra bennak quoi, e fae en dudal, fae er bed. bon, mat-se n'eo ket fae fae e Doue, met tu, un doare fae, evit tomp-me. An oc'hez-se zo brav-tre, gavañ. An oc'h eo war e een e kavo dreist-holl tud jentil, a glasko sikour anezhañ hag all hag all, tud a glasko bezañ gigantañ, kelaouennerien, tud a bep seurt tud. Hag tamm-ha-tamm yec'h omp da gompren marteze e n'omp sant Corvus Harold eus traoù zo. Petra penaos, perak vo komprenet tamm-ha-tamm kwa. Gwelet 'm eus kalz ha me lar deoc'h er sinema na oan ket ma-un o ouelañ, klevet 'm eus kalz tud o tifrankal hag n'oc'h eo. Gwellañ 'rañ aes eo, anzav 'rañ, met alies er sinema eo just un delenn vihan o kouezhiñ war ma jod. N'on ket o tifronkal. Oc'h eo am eus e oan o tifronkal e gwirionez. Da vareoù zo oa ken kreñv ken e am eus gwraet trouz da'm soñj e an dud all o deus klewet ac'hanon kwa. Met e oan ket ma-un. Evitomp-me an holl a c'hell bezañ tizhet gant traoù zo 'barzh ar film. Ur film fromus hag ha brav eo ha setu e dres vel ma lârin er penn gentañ. War o c'hont ober traoù brav tro-dro dimp, profitañ deus an dud pa c'int bev, ober traoù isis vel mont da gerzhet evit mont da welet unan bennak. Hag hag hag. Ur rebech am eus d'ober d'ur film. E zo ur ganaouenn gant ar Pretenders anvet Etre Grommello 500 Miles. Ar c'hred ar film, ma soñjed ! Spi 'm eus 'vo ar ganaouenn-mañ pa n'ho tizhet e baol. Se 'vije ma vije bet deus ar ganaouenn-mañ e e fin ar film, da 'm soñj 'mije stlapet madaouarn. Met n'eus ket. Kanaouenn ar Pretenders. Domajez 'vije bet The Cherry on Top. E vije bet dispar peur klotañ a-penn da benn! N'oc'h aet da c'houde? Ret da gompren ar sonerezh? Meuzellet eus ur film anvet Buddies, Buddies, Buddies neuze ur film A24 oc'h oc'h plijout ra din kal filmoù A24 Mhm. Euh, hag a zo deux demez war Prime Video hep na ouife den, mais soñjet din de fait aimé ar cinéma, mais non. Hag euh, de, de deiz-maez e war uh, Prime Video ur pennad zo, me ma ket gwelet. Oc'h en ouzon ket pegoulz ma sell. Ha sell pegoulz de emez bodiz, bodiz, bodiz. Hag oc'h e welan, ah bah, war, war Prime Video mañ. Pe on ran vit sellet de succession. Ez euh, n'oc'h e- on kap da welet bodiz, bodiz, bodiz. Du, n'oc'h am eus sellet. Ar film-mañ hag a zo ur film euh, Ba, e-benn ar fin eo Among Us, peoc'h seurt lougaroù, gant tud yaouank pinvidmor oc'h ober ar gwel e-pad ur gorventenn barzh un ti divent, d'ur mare bennak Neuze e c'hoariont da c'hoari anvet Bodies, Bodies, Bodies hag a zo um, ul ul zo lougarou penn-a-benn. Ha neuze e pezh a zo unan unan bennak a varv e gwirionez. Neuze adalek ar mare-se e teu da vezañ forzh petra peogwir e n'eus disfi an holl uh, deus ar re all. Ha tout se. N'oc'h ket 'vo merzet pegen bah ar gaouier a gonte an holl re a rev all, an darempredoù faos etre an dud ha tout. Bon. N'eo ket... 'Meus ket kavet fall. Me 'meus ket kavet mat kennebeut kwa. Komz a ran e e soñjais din et puis je fais dit muioc'h vit euh, se. Ma tu sais en re gozh, 'zon ket. Telenn 'm eus ivez deus ur film spontanvet Smile. Jañs 'm eus ne va plijet dit a-walc'h ar ar vamm-bruderezh pa oa deut e-maez. N'oc'h ket a gont Istor ar mallozh, quoi min fin, zo ur bredevezegezh a wel ur plac'h yaouank a gont dezhi he deus gwelet unan bennak en hom loc'hañ hag aboue an dez-mañ e mallozhed hag ar plac'h-se a 'n hom lorc'h dirak ar bredevezegezh. Se zo eo ar pemp munut kentañ, n'on ket o lâret traoù spontus. Gant hoc'h gwad tout-se, tout-se, trigger warning ivez evit, evit Smile. Un tammig evit Bodies, Bodies, Bodies ivez. Ha euh, kompren a ra noc'h ar bredvezegezh e malozet ivez noc'h rad agregiñ un doare enklask evit kompren euh, piv oa a-raok, euh, penaos c'heller dont a-benn da chom a-za, hag all hag all. N'oc'h ket un tamm ring, na fin, peogwir e ouiec'h e deus etre pevar dewezh ha seizh dewezh evit dont a-benn. Buan a-walc'h e komprener se. N'oc'h ket penn da benn ring oc'h evit tont-mañ. Hag an doare mallozh n'eo ket displeget james. Wir kere poa oc'h eo, ur boud ha tout se. Un tamm It Follows, quoi. Ar première film 'm eus kavet oa re reñvel deus filmoù all a blij din kalz, hag a zo Ring hag It Follows. Ha ne ra- ma ra james e gwirionez anv. An tudennoù 'm eus ket kavet euh, dreist. Euh, Setu... Un tamm 'vel Bodis Bodis Bodis, 'meus ket kavet displijus, met 'meus ket kavet mat ket tre kennebeut quoi. Ha da fin ret da welet fin ar miz 'oa un tamm ordin se an disoc'h. Ar c'hlozadur a vo mais alies. Goude-se 'm eus gwelet Hokusai, nac'he Hokusai a oa ar film a oa goude Kolza. Ba domaj eo peger Kolza oa gwelloc'h evit Hokusai evitomp-me. Hokusai a zo nac'he ur biopik a liver, Hokusai. Hag a vo gwelet daou vare disheñvel eus e vuhez evel... livour yaouank yaouank a-walc'h hag e fin e vuhez. tamm pedañ. setu une on c'hrae Japan Edo. Ar gevredigezh d'ar mare-se n'oc'h ket gant arzourien a bep seurt. n'oc'h ket livourien evel hokusai evel-just, me ivez c'hoarierien c'hoariva pe skrivagnerien ha tout e tud a glask un tamm digastr eo dre o arz. Hag euh, zo gwelet fall gant ar gevredigezh euh, dre vras. Tu, ton pedan. Euh, prantaj zo kemer skeudenn a zo brao tre vit on me. Mais... Quoi, ar biopic quoi, wechou et... Un temps... Eh, n'eus ket kalz ket kalz tra dedennus quoi e-keñver filmañ na netra. Kavout a ra un tamm, pas lizirek mais re brop quoi, re glasel. Ur biopic, quoi. Kavout ran eus techofal ur biopic. Gwelet 'm eus ur film rusian, anvet Zon ket penaos vez lennet se Kapitan Volkonov bezal, se ouian ket penaos vez lennet. Le capitaine Volkogonov. Le Mozaret Falbozov s'est échappé. Agazo gant an aktour a oa barzh compartiment numéro 6 agazo ur, ur euh, film mat kenañ, ur film rusian hag euh, finat. Euh, N'oc'h an aktour pennañ a zo memes hini. Ah n'oc'h ket, ya, euh, difennet din an daouzekla. Evel-just, pegwir oc'h ket, trigger warning degeu bez zo jainerez spontus ha gwad pep lec'h hag euh, trev euzus. n'oc'h ket feulz-tre euh, de meur a wech on oc'h ket... euh, euh, lakaet diaes gant ar pezh a zo diskouet. Ha noc'he e tremen evel-just en URSS e mil nav c'hant eizh ha tregont hag e vez heuliet uh, noc'he kapiten Volkogonov ha um, a gompren bihan a-walc'h e vo Ur saviad spontus dezhañ n'oc'h ket e c'hakuit deus deus al lec'h lec'h m'on o labourat. Hag e tiviz mont da c'houlenn Pardon digant familho an dud neus jahinet ha n'oc'h ket tamm-ha-tamm spoilers e vo komprenet e oa 'barzh ur rann deus ar servijo kuzh, da'm soñj fin servijo surentez iskis. Hag a jailhine tud 'vit lakaat da anzav traoù n'o doa ket gwraet. Oc'h aesañset un tamm e-mod Minority Report ya met ma vije dichein ket lâret se dichein gwalarn torfed? Ok. En hor c'hae c'ha da welet familho an dud-se, bezo Kojik an den. Vo ket gwelet an holl, e fursomet. Dalbat fe, dek dewit. Euh, hag e keit-se vo ie tudal o klask war e lerc'h. Tout en hor en doare euh, euh, redordek. Evit, euh, evit kaout un, un absolven euh, bennak digant, euh, digant tud euh, N'eus oa droug dezhe kwa gant gant e ar fed 'nije labouret vel oa ret. Noc'h eo ur film feulstre. Vit on me un tammig re c'hir peogwir goude ur pennad e komprener mat fin. pep, pep den a ra da welet ha n'eus un doare disheñvel da welet an traoù met... vo ket pardon met pugur e, euzhus den bet n'hall pardonize ar c'hed ar film on c'hai bet paouez da grediñ vi pardonet D'ur mare bennak, memes tra e vez lâret ar girjahinerez, met d'am soñj e goude un eur pemp ha ugent euh, film bennak. Ha... Noc'h ed, euh, ya, an a pezh ma c'han lârat eo an tudenno euh, c'hadawelet o deus un tamm memes perzh bewech quoi evit on Noc'h ed goude ar pennad on oc'h spi meus ran ket da welet neon welet dek mil den disheñvel. Pugur, euh, bah, setu, goude ar pennad, m'am komprenet quoi e... N'hallo ket te c'hoût kuit deus ar deus ar saviad ler-mañ, gwennneuz traouezus. setu. ar pezh 'neus gwelet zo ken euzhus ken n'hallo james bezañ pardon. Goude-se Bon, un tammig zo renet gant euh, Temo ha pardoniñ. Oc'h on bet euh, dedennet hag ouzhpenn-se on bet un, ivez un tamm euh, sebezet gant euh, euh, bah, gant an tu istorel ha tout se n'oc'h souezhus-se peogwir me gav e, e kemer dilhad ha tout se e re modern-tre. Euh, rez d'am soñj e keñver istor oa e, e gwir, met vije bet lâret din euh, oa dilhad euh, bloavezh o pevar-ugent mije kredet euh, oa gwiriek quoi Um, setu, noc'h dedennus e keñver istor, pe même, enfin, on ne vezañ ket kalz tra diwar-benn euh, Urban URSS e gouarneg. Ha, ha setu noc'h ur film... euh, euh, ur film zo ezus un tamm hag euh, ha dedennus me gav. Mm. Meus ket bezañ gwelet ar film-ser sinema ha bezañ dizoloet ur film euh, vifen ket reret... euh, bet o welet euh, vese euh, pa... Fin pa ma gwelet ar skritell ouien ket Urban Parao euh, gomze ma ket super c'hoant mont da welet. Tu 'm eus gwelet ar bombruderezh en deus roet din c'hoant mont muioc'h. Hag euh, 'm eus euh, berzet oan aktour a oa barzh ar film ne va plijet dioc'h na. Setu. Chom a ra daou film. A-raok ar fin. Ha tu sais, je suis font a-raok d'Egger. Euh... Chom a ra Pacifiction. Tourment sur les îles. Ur film quand je dis terreur, Gant Albert Serra. Euh, ar wech kentañ oa din sellet deus ar film gant Albert Serra noc'hen euh, ma rak war an ebet diwar-benn e sinema. Euh, tout pezh a ouien e oa bet prijo gant ar film. Hag e oa Benoît Magimel e-barzh. Meur a vignon digne o doa kavet super ar film. Ha setu, tout, tamm pe namm tout a pezh a winen. Pezh a win ivez a oa ma santimant e oa torr-penn, me 'c'halle bezañ dedennus. N'oc'h aet ma sellet deus Pacifiction Hac on bet souezhet mat er penn gentañ ur n'oc'h ur film gorrek-tre fin ya evel-just ur film gorrek-tre eo n'eus ket re ret kalz kaozeadennoù n'oc'h ket tremen ra e e Tahiti hag vez heuliet un un den euh A zo penaos bah pas ur prefed mais tamm pe damm quoi a a zo en anv ar stad c'hall e Tahiti quoi. Hag an den-se a glask Un tamm komz gantoù an dud evit vije ket reuz war an enezenn ha tout se gant doareoù un tamm skoemp, un tamm mafia, borderline ha tout se. N'oc'h ket an erger politikel ac'h eus o iskis-tre ha dedennus. Bez zo marteze ul lestr-spluj kuzh e fin bez zo ur bern traoù a zo marteze traoù iskis oc'h c'hoarvezout n'oc'h ket tud ar vro a zo deus aon a dagn c'hoant stourm met n'eus james netra resis fin setu bez zo ur seurt ergelc'h trenk oc'h eo etre an dud etre ar ar galloud, al liveo galloud disheñvel hag all hag all. N'eus ket tu da gontañ Kalstreval diwar-benn an istor peogwir evit on n'eus ket Kalstreval a dremen. N'oc'h Da'm soñj pad hanter kentañ ar film a lakaomp pad ouzhpenn diveur oa gorrek met gorvenn e gwirionez dedennus a-walc'h an istor fin ar sorder-gelc'h oc'h eo keñver skeudenn ezouezus-kenañ ar film peogwir e j'ai lâret zo un doare filtr euh, Instagram a-hed ar film oc'h eo ar, keñver skeudenn n'eus bet prijo a, a film-se hag en ur stumm gomprenañ Oc'h n'hallan ket lâret oa brav, met zo un doare hoal iskis da d'an dibaboù kemer skeudenn ha golo ha tout. N'on ket gouest da displegañ mat perak, met dedennet oan gant se, n'oc'h komprenan, nije bet prijo, met ya, un dibab estetek iskis a-walc'h. Hag ar pezh a zo, Goude ur pennad, d'am soñj e-kerzh an hanterer diwañ, e teu da vezañ ur film euh, euh, fin euh, n'eus ket, fin bez zo c'hoazh eus an istor, mais N'eus e dondra da vezañ mut a-greiz-tout hag 'vez just gwelet tud o tañsal, euh, n'ouzon ket petra. Hoc'h ae digare me 'oan deuet kollet, on bet kollet. N'on ket deuet a-benn da gavout se brav ha da chom da sellet deus ar skeudenn 'vez-se 'oan just oc'h ae. Mes pareil-se, n'eus ket, n'eus ket istor ken. Euh, ouian ket a belec'h emañ an traoù o vont. Euh, na penn na lost. Euh, oc'h eo, vije ket bet deus se, Michel Arretar, Pacifiction zo super. Ah, c'est pas super, mais merde. Blan d'ar prantad-se, euh, bah, me songeant, bah, petra ez eo euh, un dra un tamm euh, Vous comprenez quels sont barzoniel euh... Non. Non ket, euh, non ket gouest da difenn penn-da-benn euh, ar film-se, pugur euh, non ket a-du gant... euh, fin, non ket a-du gant an dibab euh, ve- bezañ a-du zo e-skis, mais... Ac'h eo an dibab fin e-keñver dezreveliñ ha tout-se, me n'on ket n'on ket deut e-barzh kwa, n'oc'h ket e furzhañ-me n'on ket bet da welet ar film-se er sinema. Da'm soñj 'vije, mod-se 'vijen deut kuit, met 'vijen bet oc'h eo soñjal. Ah, pekoulz achu! Ha... Ba, poan... Ben, e deudet e vez ampanius padal gaven gaven koul a-raok, ar jez. N'oc'h ket... Domaj! O vout an spontus. A-wechoù, zo oberennoù gaven un tamm megasus hag bez un twist fin, pe un dra bennak er fin a lakaomp da soñjal. Hmm, non, e gwirionez e oa mat hag e speredek. Oc'h eo e bogovan ket displijus ha kentoc'h dedennus hag euh oc'h eo n'eo ket un twist peogwir an dra a bot pas super pell. Ar final hag anv da soñjal ah bah non benn ar fin euh 'm eus kavet fall. Oc'h eo domaj eo. Ha n'oc'h eo evit achuiñ. Mezelet l'année du requin hag a zo ur film fentus. Un tamm e mod Les Dents de la Mer, evel-just. Diwar-benn oc'h eo un archerez, Maja, ha leur bourc'h ne lêr kentoc'h trankil war vord ar mor. Hag euh, c'hadavant war i leve. Mais ben a fin, euh, be oan ra just videl ur bourc'hi. Oc'h eh deus ket ran mont war e leve. Hag Just a-raok na fe war e leve, e c'hoarve darvoudou spontus. Hag ez eus euh, ur blei-mor e er euh, war an, dre, an trezeno euh, tro-dro, quoi. Fin pas war an trezeno, mais komprenet ho peus. er mor tro-dro. Ha... Setu une oc'h euh, hi deus c'hoant groñs bezañ euh, an arrozez a, a ra war-dro uh, tapout ar, ar bleimo ha tout, savetin tout an dud, vese, e keit-se e rankchom da labourat un tammig pelloc'h. Um, Setu fentus-se me n'eo ket dreistordinal kennebeut. Lâret mat ac'h oa un tamm klozadur kaji pep film erfin. N'eo ket n'eo ket hir.

Daoust hag-eñ eo emoc'h o c'hortoz groñs un dra bennak? E miz Ewen. Me zo o c'hortoz groñs un dra bennak. Hag a zo deut e-maez dec'h. Hag a zo ar film Spider-Verse. Euh, n'oc'h ket arc'hoazh d'annoñs rand ar c'hadsellet deus ar film kentañ penaos ket gwelet aboe ar sinema. Ha disul ma tremen mat pep tra. E c'hi da welet an hini eo war skramm bras. C'hezh vo super, michañs, da'm soñj. Ar c'helofal a zo serret ma sinema e-pad ur miz. N'eo ket ur c'helofal peogwir ma c'hensortez a zo vont da vakañsiñ ha goude vo ar c'hedanon n'on ket da glemm. Met sur 'walc'h mat-se un tamm nebeutoc'h a sinema. Peget peger ez eus festival Hanabi hag a zo un dasparzher filmoù japanat. N'oc'h ket a vo skignet seizh film da dont er-maez e-kerzh an hañv pe e fin ar bloaz. Ha bez' zo da nebeutañ daou 'm eus c'hoant gwelet. N'oc'h ket glask mont da welet 'ni? Hag sur oc'h trewel? Oc'h eo ? Eun dilun mat-se glaskit mont da welet war Pony. Setu. Goude-se, marteze achuin gri d'ur mare bennak. Spi 'm eus ral din... Spi 'm eus ral din strimañ un tammig muioc'h e miz Ewen peogwir em eus ket strimet kalz c'hoarioù e... E miz Mae bain a fin gant pugañ 'm eus bet ur bern traoù d'ober, pa d'an dibenn ozhun ha tout. achuiñ gri 'vije cool. achuiñ ar romant Ronlen er mare-mañ, hag a zo The Seven Husbands of Evelyn Hugo hag a blij din kalz, poent. Ha... Keñver stirañjoù on kroget da sellet Park San-Rex oc'h vin kaout da gomz diwar-benn se ar miz a zeu da'm soñj. Ha mod-se glaskint sellet traoù zo gant ar Warner Pass oc'h a-raok vicher achu peurvien ar film 'm eus paeet just a-raok, 'm eus radpaeet just a-raok rann-zimañ hon succession. Noc'h em eus c'hoazh stampet amp ur miz, noc'h ema te glask izelet traoù. Ma pleud traoù da aliandiñ perak ket. Ha e-touez katalog Warner. Setu tampet amp hag tout se vo mat di... vo trawalc'h dija d'am soñj. Bon, ba ma n'eus den. Ec'h an da chom azamañ. ouian ket re pikoulz ma amzer da lakaat ar video war YouTube met klask a rin ober buanoc'h. Ha... ha setu. Ya, bah... Ken... Euh... Dilun ma teze vit gris Bevo euh, ur c'hoari o Switch da amprouiñ ivez, da nebeut entri. Ha goude-se em gaf da c'hwec'h a viz gouere evit bilañs sevenadurel miz Ewen. Setu. noz vat d'an holl. Ha kenavo.